Selamat malam begulai enggau aku baru ini maning Doraemon nyadi selamat datai ba ruai channel aku nyadi baka ke sehari tu aku bisi ngemai ke kitai siti jerita ntu ke datai ari siku peninga kitai nyadi peninga kitai tu enggai ditemu nama. Nyadi cherita tu diberi iya tajuk Betemu enggau Kaban Lama ke Udah Nadai. Aaa kitai neruska cherita kitai au. Lemai nya Rumino beduduk ba penjurai rumah panjai sida sambil ke bemain telefon. Kitai ga sama nemu suba dini bisi main telefon. Enda baka diatu enggai enda enggai ne enggai kin meh kitai begiga ke line telefon ke tanah ke bukit asai ku diatu agi meh bisi enti baka ba rumah panjai kami da uhh laban line antu bulih ba rumah panjai deh enggai ne enggai kin deh pemeri ka telefon ke pasar ka. Ka telefon ngagai bala kaban, bala baki eh ke bukit gin. Laban din ke bisi line eh. Laban uhh line telefon kami din enda datai ba rumah panjai. Nyadi hari mina tu tadi pun ru misi iya lalu pulai ke rumah panjai sida eh kia laban iya ke gawa ba nengeri deh. Nyadi maioh iya ke duduk ba penyurai rumah panjai sida, rami nya tu nadai meda orang bukai kelimpah hari iya aja ke dia. Laban Remina tu ngasaika bisi orang ngangauka iya, tang lebuh iya engka ginau ngiga orang nya, iya nadai meda orang dia. Ulih ari maya nya endang iya sigi nya udah petang deh. Enda mung bukai, sekali dah agi Remina tu disapa orang. Remina, iya nama pengawa deh duduk ditu. Pia ku munyi nyawa orang nya nyapa Remina. Ulih Remina kaga main telefon tu tadi. Remino pun lalu malik ngagai tunga orang ke nyapa iya nya tadi. Dia Remino meda kaban rapat iya ke benama Serinya. Nyadi nya meh orang ke nyapa Remino tu tadi iya dek nya Serinya. Iya kini dek ngelama tu tau nadai ayan. Tu nya udah seminggu aku datai ari nengeri tu tu baru meda dek aku pansut iya kini dek ngelama tu pia ko Re Remino nanya tudah Serinya. Iyo, baka ni aku ka pansut deh, peda deh utai deh baik aku tu, pia ko Serinyo sambil Serinyo tu ke megai perut iyo nyata deh murus murus perut iyo. Maya Serinyo ke duduk ngerimbai Remino, dia Remino tu tadi nyo ka temuteh, ko iyo wai. Laban tu ngesuh abo abo but. Enda temu hari ni penatai. Nyadi Remino tu bejangka engka bisi jelu ke mati ba tengah laman dia kena temu sida serumah. Kena Remino tu benyamaika ati iya empu deh. Ya Serinyo, tu berapa bulan tu udah deh, pia ko Remino sambil ke murus perut kaban iya ke kaban iya Serinyo. Maya remina ke murus perut serinya, dia deh remina tu ngasai ke tubuh kaban inya tu chelap. Pia mega semina uhh pia mega remina tu meda bisi bekau darah ba pah ba kaki kaban iya nya tadi. Iya lapa deh baka tu seri nya. Anang guai aku ngangau ke apai enggau indai aku ke rual kita dulu deh nganti ditu Remina penalu angkat. Udah ke bejaku tu deh. Benung Remina ke angkat, dia deh seri nya lalu megai jari Remina. Mak iya seri nya ke megai jari Remina. Dia deh Remina tu ngasai ke jari iya mati rasa alai. Empa penyelap tu empa penyelap tubuh Serina nya tadi. Benung Remina benung Serina ke megai jari Remina dia deh Serina pun belalu bejako. Remina, engka tu meh ke penudi dek meda aku ai nyadi aku lama udah parai bisi tiga taun udah dek ke nurun gawa ke negeri. lalu aku lalu aku belaki laban dek ke lama udah nak pulai nyadi enda bisi ga aku ngirum kereta aku udah belaki suba tang dek nadai malas aku pun nak nemu dini alamat dek wai Remina nyadi. Aku tu udah parai lama aku tu udah parai tang aku ka betemu udi jadi tu meh ke penudi tu betemu aku ke peda deh ditu laban aku deka betemu enggau udi ke penudi iya udah serinya ke ngeleng bejaku dia deh tubuh serinya tu alu dipeda lesap dipeda alu dipeda remina tu lesap nadai agi dipeda Ramino. Nyadi Ramino ke benung bediri de degi tu tadi tu temati kutu iya. Ina nemu bekeni ka mansut keleka jaku. Sepiak iya takut, sepiak iya kesal ati. Iya enda nemu agi bekeni ka bejaku. Ramino semina ai mata iya, semina ai mata Ramino aja mekelabuh nerutu naya ba kuyo iya. Enda mung mukai, dia Ramino tu ngasai bisi orang chapuh didinga iya. Maya iya njelakka mata, Remina tu sigi udah beruai. Iya meda sida serumah begauka iya. Nyadi, Remina tu tadi luput ba penyurai rumah panjai sida ai dia. Lebuh Apai Rina ke pansut deka ngangauka Remina. Ngangauka Remina tu pulai ke bilik deh. Dia deh apai Remina tu sigi meda Remina sigi udah ke garing wai ba pejurai din. Nama agi chapuh meh sida serumah ketegal remina ke luput nya tadi. Udah remina ke dani luput dia remina lalu nusi semua utai ke dipeda iya. Nyadi sida serumah pun lalu madah kaban remina ke benama Sri nya endang iya udah lama nadai. Nyadi. Pemati nia Serinyo tu laban iya ke berani. Anak iya ke anak Serinyo tu enda ulih ada. Alu Serinyo tu tadi parai mabuk darah laban kelalu mayuh pansut darah deh. Nyadi pemanih iya, sekumbang Serinyo ke parai beranak nya, rumah panjai sida iya enda di Enda kala dikachau, enda dikala diregau Niang Serinya. Kenya nya tadi. Nyadi Niang Serinya tu nadai ngachau rumah panjai sida serumah deh. Nyadi nya meh keterubah Serinya tu ayan ngayan ke diri ba mua mata reme remina. Nyadi naka tu dulu cherita kitai baka sekali tu ila ini deka datai baru ngemai cherita kitai ke baru. Nyadi. Jadi selamat malam nuju kita semua ngarap ka kita tinduk enggau jenak malam tu ngarap ka bulih mimpi ka manah jadi terima kasih besai ngagai kita ke udah komen like enggau subscribe channel youtube ini tu jadi naka tu dulu au bye bye terima kasih arah aku.